आज तक कोई चिन्हबो न करते आज जा छे बुधनी सब बतियावे बड़ी ठाट सा आज तेहन भेष बना लेलिए ने से कोई शको नहीं करते शंको नहीं करते आ हमरा सबके काम बन जेते बढ़िया बाटी टनगर छै कि ने बाटी तऽ छै बड़ी नीक जाइ छियै बुधनी से मिलबै आ बड़ी प्यार प्यार बात करबै जहिया से बिछड़लै बुधनी तहिया से तऽ हमर करेजा फटल जाइत रहैया अपने मौज मारै छै कहियो फोनो नहि करै छै हम रहै छी कोना से तऽ ओ बुझता ओकरा घर पर चारि दिन तक गेलिए लगातार लेकिन लोग शंका करते रहे छे आय लेकिन कोई शंका नहीं करते आंसू जुदाई का पिया नहीं जाए जिया नहीं जाए रामा जिया नहीं जाए गे बुदनी अबै छियो तेरा बिना दिल लगन छै हमर कोना जीबै कोना जीबै अगर बुधनी के जाइ छियै बुधनी के अंगना मे कोई नहि रहै छै ओकर तऽ घरो वाला छै बाहर चुपे चापे मिलबे फेर चलि एबै तेरी खेला से नहीं तब हम हर साम हर करी छा कोई घर में छै अरे नहीं नहीं नहीं नहीं हके जा भाई मारा बेटा साहब मर का जा बोल गिर जा

रे रे रे रे हट ना देख केहन पागल छै ई खतम पागल बुझाइया कहिते रह गेलियै तैयो सटाक दन निकलि गेलै आ कतौ नहि जाइ छै कतौ से घुमि फिर के हमरे एहिठाना चलि जाय छी जेना टिक्की का चैन पर ह केस गाड़ि देने छै काटि के तेनाही हमरा दूरा पर खड़खड़ायले चलि अबै छी कतौ से मांगि चांगि लै छै आ ई रास्ता देखने छै जाफरी नहि लगा देलियै तऽ फेन कथी लए तैयो चलि अबै छै सटाक दऽ हमरे दरवाजा पर कोई नहीं छे आ लगे छे बुधनी से मिलते है बड़ी बनब भर मन बतिएबो यार आ लगे छे जे हाँ एकदम कोई नहीं लगे छे कतौ

अरे सुना रास्ता में कोई दिखाई नहीं ना तोरा कोई नहीं देखल को अरे तू तो छाइबो करी तिहन भेस में कि लोग कहते थे कि ठीक है मैं पागल है हमरा लोग की कजल ए भिख मंगा ए भिख मंगा हम कहले रे साहब हम भिख मंगा छियै हम्म। हम तो छी तड़का धनी का आदमी की जाने के लिए कि तू हमर पागल छै हमर प्रेमी छै कि हाँ, ओकरा मारे ठीक करे छै कि तू चल अबै छै हमरा से मिले आ ऊ नहीं एलो के हमर दुल्हा हाँ। उम्म, कैला को नाम लै छै तू तू छै ही ना हमरा लग यहाँ द्वार तो कहीं ओनरे कहीं रह तू हम्म अभी लॉकडाउन में फसल है ना तभी नहीं होता दू तीन महीना रहत तो ताले इन तक सब दिन कहिए देखे हमरा घर में तो कोई रहे छै ने अब बुढ़वा तो पता घता है की जान गेले की ए तोहर बुढ़बा हम्म हमरा बड़ी कस के डांट लवैया ओनहाइ ते देखै छै तऽ भीख मंगा सके बुढ़वा डांट दै छै ओकर ओकर बाद वो महर भाग गेले हाँ। जादे बाप रे तो मोके मोके है की हाँ। सुना आई रो घर ही में रहे तू कहीं निकल ही ने खाना वाना बना के खुआबे आई हमरे साथ रही है हाँ घरे में लेकिन हमरा एहि बात के किछु शौक बुझा रहल ये हमरा बुझाइए ई किएक बार बार जाइए एकरा हम कनि साइड से छुप छुप के देखतियै ई पागल कथी करैए किएक जाइए हमरा एहिठाम

तोरा प्यार में हम पागल भऽ गेल छी हम तोरा से कते प्रेम घर करै पर छी मालूम हँ हम्म, घर पर हमरा पेट में अन्न नहीं जाइया हमरा चलते ना हाँ देख हम तऽ कहने रही ने कि रे हमर माँ बाप बियाह करे छै तऽ करऽ दे लेकिन हम प्रेम तोरे से करबो देखली हम जे बात कह देबो से हम कह लेबो आ खेला पर खाइ छी तऽ पेट नहीं भरैया हमरा केना करू हमरा से मिले बिना तो तोरा नहियो खेबी सौ साल नहीं तोरा से मिललक तऽ बाते कुछ और छै एकदम सब नहीं हो- अरे तू खाइ छी पियै छी ने जते दुबला गेली है अब कहलियो तो सब बात देखैया ला दै छियो तोरे चक्कर में भूख नहीं लगत रहे नहीं लागै छौ भूख आ तू हमरा घर आ गेल हम तोरा बढ़िया से खाना बना के खुएबे कथी खेबी चल जे तू कभी से बनेबो हमर दुल्हा ओहि दिन आ पाँच हजार रुपया भेजा देलको अच्छा हम्म, उ पैसा के दुइये कोई छी खूब खाए पियो सुना तू चिंता नहीं करा हम अपना हाथ से खियोब बना कर तो तेरा पेटो भरता मनो लागतो हाँ दुए दिन में तो मोटा जबे हो एकदम मोटा जेबी ताले हमारा घर कोई नहीं ने बुढ़वा रहे छै ने कोई तोरा हम ओतै रखबो हाँ एकदम आइस मौज हम्म, ए तब हम काहे चल जेबै ठमा भ सकैए हमरा डाउट होइ छल ग

नहीं तू कितने दिन अभी खा पहले हमर क्रिया खाई त तू हमरा जते दिन रखबी हम्म ओते दिन रहबे ताले तक हमर दूल्हा नहीं है तो ताले तक हम तोरा रखबो अरे तू जते दिन कहबी ना तते दिन रहबे तू चिंता करे ला करे छी हाँ तू चल जाए तो हमरो नहीं मन लागत रे बुझली तोरे दुआरे तो हमरा ई दासा भाषा देखी तो की भ गेलै प्यार करऽ वाला आदमी केहनो वेशभूषा में आ जाइ छै मिलऽ अमर भागल है हमर तोहर प्यार तोरा चक्कर में पागल बनल छिए की कह बात? त आ तोरा चलते हम सेज धज कर रहे छिए आरो आरो बा तू आ गई हमरा त तू यहाँ करे लैला का तू यहाँ करे लैला का

कतौसँ भीख मांगि लेला चलि आयल हमरा एहिठाम हम एहि बातके की अरे ने करै छलियै आइ स्पष्टमे धरा गेलै ओ पुतहुआ छलै कि जहरीली छलैया कहू तऽ यानी हम व्यवस्था यदि कोई हमर टोला पड़ोसा के लोग बुझ जाए तो अब की होते अब ओ चौड़ा के हम विदेश से मंगबे छे तकर बाद कोनो बात हेते थम जाओ